Lweqt mi ara tzlum, ad tefreqem aksum d seksu i lǧiran d imdukal-nwen, ad teččem, ad teswem, ad tefreḥem sdukli. Ulac lefraḥ deg ddunit am lefraḥ n win ittaken i wiyeḍ si lxir i aɣ-d-ittak Rebbi. Imumi ay tettakem si lxir-nwen, ma mačči i yimdukal-nwen, alaxaṭer tḥemmlem-ten, neɣ imkun tettakem, tettseddiqem alaxaṭer tettqellibem ttwab sɣur Rebbi? Cfiɣ akken ttdawiɣ deg tmurt acḥal d abrid, tilawin yettafen af ddwa i sen-d-fkiɣ, ad iyi-d-fken xemsa timellalin. Tid yellan di nefsa ttaken-d akteṛ si tawant-nsent. Lameɛna acḥal d abrid ad tekcem yiwet taǧǧalt, ad iyi-d-tefk snat neɣ tlata timellalin ad tini d ayen kan i sɛiɣ. Taǧǧalt-nni ad tefk ayen tesɛa kan. lameɛna acḥal ay teswa tikci-nnes, nnig tikci n tin i d-yettaken si tawant-is. Tameddit-agi, ad awen-thedder Faṭima ɣef yiwet taǧǧalt iṣeddqen i Ṛebbi ayen yir kul tesɛa. Yemken llant tuǧǧal i ttḥessisen. Taḥkayt-agi ad tesɛu aṭas n lmeɛna fell-akent, lameɛna ayen ara tsellem Yesɛa lmeɛna fell-aɣ akk. Iyya tura Faṭima, sefhem-aɣ-d tura acu ara d-tiniḍ. Ay imdukkal yettḥessisen, bɣiɣ ad hedreɣ yid-wen ref kra imeslayen yellan deg Awal n Rebbi. Ttwafen deg Lenǧil n Markus, tasurat ṭnac, laya waḥed u rebɛin almi d rebɛa u rebɛin. Imeslayen-agi llan diɣen deg Lenǧil n Lukka, Tasurat waḥed u ɛecrin si llaya tamezwarut armi d tis rebɛa. Sidna Ɛisa yeqqim zdat usenduq deg srusun medden lwaɛdi yettxeẓẓir amek i ttarran lɣaci deg-s idrimen. Kra yesɛayen ṣeddqen aṭas. Tusa-d diɣen yiwet taǧǧalt tigellilt tṣeddeq snat tixerrubin-nni yeswan rebɛa iṣurdi. Dɣa yessawal i ṭṭulba-s yenna-yasen qqareɣ-awen tidet, taǧǧalt-agi tigellilt, Tseddeq akteṛ giga d irkul i rran deg usenduq, ala xaṭer nutni rran irkul deg wayen i sen-icaḍen, lameɛna nettat terra-d seg wayen teḥwaǧ, ayen irkul tesɛa i temɛict-is.
Ɛni mačči d leɛǧeb ayen yeḥka rrasul Markus deg Lenǧil ɣef tagnit-agi yeḍran Zik mi yella Sidna Ɛisa deg dunnit, ma tebɣam ad nmeyyez lwaḥid iḍ agi acu yaɣ yettaḥfeḍ taḥkayt agi ula di lweqt nneɣ yeɛni amek ara neddu di lemɛacira n Rebbi. Yettwakteb deg awal Rebbi nekwini neḥmel Sid Rebbi ɛla xaṭer d netta yaɣ iḥemlen d amezwaru.

Meskint s wayen texdem. Ad nmeyyez tura acu ixemmem Sidna Ɛisa ɣef wayagi. Netta yeqqim d lǧameɛ anida yeẓra lɣaci n medden yekeččmen yettrusun mkul yiwen lweɛda-ines deg usenduq. Llan isɛayen yiweqmen aṭas iṣurdiyen. Lameɛna Ssid yettwali ulawen-nneɣ, yes-sen ixemmimen d imeslayen-nneɣ, ula d win nexdem, yeɛqel deg-s ayen ur nettban ara ɛinani i medden. Yessen belli medden ulamma ttseddiqen i Rebbi ɛla xaṭer ḥemmlen-t, ttqelliben diɣen deg wayagi acekker n medden. Igadam-agi, ula d tt-d ula ma ttseddiqen ssuma tameqqrant, lweɛda ay ttaken d ulac sdat Rebbi u ur yettmeyyizen ara ama d dunnit. Ma d tajalt-nni meskint, yemmut-as urgaz-is, teḥseb yeǧǧa-tt Rebbi. Ur tesɛa ara. Yerna di lweqt-nni ddula ur tettɛawan ara tuǧǧalt akken i yettili lḥal tura deg Fransa d tmura nniḍen. Yemken llant kra n tuǧǧalt tigellilen am nettat i yettḥessisen i dagi dinna deg Dewwar n Leqbayel. Nqar deg lenǧil akken tameṭṭut-nni tefka-yas i Rebbi deg wayen teḥwaǧ, ayen i lkul tesɛa i tmeɛcit-is. D ccuṭ kan i tseddeq, ddaw ul-iw n djinar. Lameɛna zdat Rebbi, lweɛda-ines teswa akteṛ n win isɛayen-nni yekeččmen ɣef lǧameɛ yid-s. Mi yeẓra ayagi Sidna Ɛisa yenna-d, Taǧǧalt-agi tseddeq akteṛ igad-agi meṛṛa yerran amur ɣer usenduq. Tameṭṭut-nni tefka ayen i kul tesɛa i tmeḥcitt-is, amzun tefka-yas i Ṛebbi tudert-is i kul. Ma nebɣa a nefk kra i Ṛebbi, ulac ayen yeswan akteṛ tudert-nneɣ. Sidna Ɛisa yefka tudert-is fell-aneɣ. Acḥal ara yefreḥ lukan mkul yiwen yefka-yas tudert-is! Ṛebbi yebɣa a s-nefk ayen i kul yellan deg-neɣ. Taǧǧalt-nni tefka ayen i kul tesɛa ayen tuḥwaǧ i tmeḥciţ-is. Tsekna-s i Ṛebbi belli teţkel fell-as s lekmal, amzun tenna-yas, Tura deg ufus-ik ay illaɣ, ad tḍebbreḍ fell-i, ur ttagadet ara ad tedduri seddaw n leɛnaya n Rebbi. Ay imdakel, taḥkayt-agi tettmektay-iyi-d ɣef kra imeslayen nniḍen deg Wawal n Rebbi, yettwakteb, Rebbi iḥemmel win yettakken s lferḥ. Anɛam, Ṛebbi nneɣ iḥemmel win yettaken tudert-is s lfeṛḥ, i wakken ad tt-ibeddel, ad tt-iṣeffu, ad tt-iheggi i wass-nni mi ara t-nmagger. Ṛebbi yezmer ad issenfeɛ ayen ikk ur ara t-nefk

Cehṛ-agi nmeyyez lwaḥi d ssebba ɣef ayen ttɛedday nuba lexbaṛ lxir. Amezwaru, ssebba-nneɣ mačči d pulitik. Ur ten-ttɛedday ara lxaṭer nebɣa ad tuɣalem ɣer lǧiha-nneɣ ad tbeddlem ddin, ad tettruzim, neɣ ad tbeddlem laṣel-nnun ad tuɣalem d iṛumiyen. Xaṭi. Wid iḥessisen i nuba tamezwarut cehṛ-agi, ad tecfum, nessefhem-awen s xemsa imeslayen, lḥala-nneɣ zdat Ṛebbi. Ilaq ad nefhem mkul yiwen deg-neɣ iḍɛaf Ṛebbi. Nmefreq yid-s ddnub ilan deg wul-is. Mkul yiwen iteddu ɣer texṣart. Ila lxuf fell-aɣ ma ur nqebbel ara leslak Ṛebbi. Ataya tura ssebba nniḍen ɣef ay nesɛedday nnubat-agi kul durt. Nebɣa ad nesmekti i medden belli ɣas deg beṛṛa medden tebɛen ddin, Ṛebbi yettwali seddaw lḥasanat-nni, yettwali ulawen-nneɣ. Zat Ṛebbi, ulac yiwen deg ddunit yesɛan ul yeṣfan. Ulaw n wat ddunit ččuren d ṭṭlam, asetɛamel, d lexdeɛ. Llan wid yesɣaren ulawen-nsen ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ, lameɛna ala d netta i izemren ad ten-iṣfu, ad ten-yerr d iḥerriyen seg ddnub i ten-icekklen. Llan wid yeldin ulawen-nsen ɣer tafat Ṛebbi, ulawen-nsen rqaqit, qeblen leslak n Rebbi s laman deg Sidna Ɛisa, ulawen-nsen tura mlul-it ṣfan. Nessuter-ak tikkelt nniḍen iḍ agi ay gma, nessuter-am ay weltma, ay ucbiḥ n berra, amek yella wul-ik? Nettɛedday nubat-agi iwakken ara awen-nettmekti lḥala n wulawen-nwen zdat Rebbi, iwakken ara tetubem, ad tqeblem leslak-is, uqbel ara ifat lḥal fell-awen.

Ɣas ur nuklal ara, ittraǧu ad s-nefk iman-nneɣ s lekmal, iwakken amezwaru ad aɣ-iṣeffu, ad aɣ-yerr d wid yuklalen isem n War Uṛebbi. I taḥkayt-nneɣ iḍ-agi, taǧǧalt-nni tettwaḥqer zdat medden, lameɛna Sidna Ɛisa icekker-itt mi tefka ayen i rkul tesɛa. Yya a Faṭima, kemmel awal fell-aɣ tura.
Kunwi ur nqebblen ara mazal Sidna Ɛisa d amsellek-nwen, ɛni ur tebɣam ara ad s-tefkem ulawen-nwen iwakken ad ten-iṣeffu, ad awen-yefk tudert tajdiṭ, ad izdeɣ deg-wen s Rruḥ Lqudus? Kunwi i t-iḥemmlen, ayagi, meyyzet ulawen-nwen ad teẓrem ma tefkam-as i Ssid-nwen ayen i kul tesɛam am taǧǧalt-nni zik.

Ma tufiḍ akken teḥsiseḍ iḍ-agi belli ul-ik ur yessegm ara zdat Rebbi, ur ttɛeṭṭil ara ad tuqmeḍ tifrat yid-s s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Nezmer ad awen-necgeɛ yiwet ktab s tefransist isem-is Amour et obéissance neɣ yiwet s taɛrabt isem-is Tudert n dayem. Ataya lɛelwan-nneɣ, nuba lexbar n lxir, Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco s taqbaylit Nuba lexbar n lxir tabwat n tibratin 141 Monte Carlo Monaco Ḥassiset azekka tameddit ɣef lweqt-agi i Nuba lebni i Rebbi d yiwet Nuba s teqbaylit i wid yebɣan ad bennun tudert-nsen ɣef lsas iqwan Ḥassiset ddurt i d-iteddun Ɣef lweqt-agi, inuba lexbar n lxir i ken-yettawḍen si Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres, 1467 kilohertz. Ihi, ar ddurt i d-iteddun, ma yebɣa Rebbi. Azul!